E, tinotenda zvikuru e, nekuti e, eh, koka kwamaita pachirongwa mm, chinoitika ndechekuti handiwanzode zvangu kubuda paterevhizheni nekuti ndinoshanda nevanhu vakuru eya ichokwadi nekuti chinoitika ndechekuti zvipo e, vazukuru zvamunozvarwa makapfumbata asi ukasamhanya mhanya nekugadzirisa e, zvinodikanwa matare anodikanwa unopedzisira wakungoita kunge uri kungoimbira mbudzi kana miti nekuti zvaunenge uchiimba nyange uchigona sei e, vanhu havazvinzwe e, havazvinzwe e, pari panhau idzodzo e, ndopaya patinoti aiwa vazukuru uyai muone sekuru e, sekuru vanokugadzirirai zvese zvese zvamunoda zvese tinokuitirai e, iko zvino ndingangoti ndichangobvako uh mhm, -huh, changobvako zvangu so ndine mapakeji maviri eh, mapakeji anofamba achiti munoona kumusic kune vaye vanobika maproducer koita maartist ka eh, vaye vanotsikisa saka ndine pakeji mbiri dzandiinadzo pakeji yekutanga eh, inonzi eh, artist gold platinum eh, tinozviziva kuti vamwe vane ma15 years 10 years 7 years vachiimba asi zvinhu zvavo zvisingaiti ungoerekana tumwe tuvana twangouya purupurupuru twapinda kwakutorera mastreets mashaya kuti chii chiri kuitika e, vanenge vapfuura nekwasekuru gudo kuno e, ndo kune mbiya ndo kune matavi ndo kune hakata dzinoyambutsa e, gold e, artist gold platinum package yakamira yakadai e, tinokupa mushonga number one wekugona kuimba nevoice rasoja love silent killer ja praiser ja signal kana freeman mm. tokupa zvemushonga wekuenderana neriddim kune vaya vanosarira kana kumhanyira mberi kweriddim munoona zvavanoita zvezve zvekuti uno anomhanya so achiita discoti ehe tokupa zvakare mushonga wakuzadza whatsapp gurupu rako vanhu havaite maleft havaite kune mushonga zvakare wembiri ichi chitanda chatinokupa chekuti unoita mbiri pawhatsapp chete asi kufacebook instagram neyoutube hauite mbiri e, togona kukupa zvakare mushonga wekuti ukasvika kuna producer akangoti handina mari ndiri mugeto yuti unotorekodwa mahara unotoregedwa mahara tane mumwe mushonga zvakare togona kukupa yanyanga manje unoita kuti unyenge vakadzi vemaproducer mhm. uchiti kana ukasvika kumba zviya kumba kwaproducer kana kuti ukasvika kustudio vanomhanya kuti bikirai bikirai auya auya wobikirwa chikafu usina kumbotaura kuti une nzara eh. ndo artist gold platinum package maproducer hatina kumasiya zvakare patakafambira matare iwayo because tinoziva kuti ndokavanobika ndo vega vasara vasiri kuenda kulondon maartist vari kungomhanya nedzindege south africa vamhanya australia vamhanya dubai vamhanya kunoimba england vamhanya kuvangezi tinenge tavapa gold platinum yemaartist kune gold platinum package yemaproducer mm -hmm. mushonga wokudedza maartist kustudio kwako mushonga wokudedza mabig artist vaya vane mukurumbira vaya vanouya vega vachimanya vega mushonga wekuti ridhimu rako ripindwe nevanhu vakawanda ridhimu no mm, pindwa riddim navanhu vatatu vairi aa riddim rofanira kusara kuti ma sara vanogona vasingagone vese ipapo tokupa zvakare mushonga wekuti urire kuredhiyo timunoona vese vanorira kuredhiyo haungorire munofunga kuti zvamunoimba zvinakidza zvinonakidza asi kana usina kuya kwasekuru kudo kuzopiwa nyanga pane nyanga dzandina idzo hauna haurire ahurire ahurire unongogumira pawhatsapp eka mushonga wokuti maartist ako haimbe discord anoimba zvinoenderana kuti chechetere kudai ngebhagidhi riri kwese kuti chechetere kugona kuimba mushonga wokuti eh, maartist asanzwe kuti wakawanza autotune handi munoona autotune iya unogona kuiisa yozara kuti mako zvekuti inenge ichichema iri autotune haazvinzwe amaartist haazvinzwe kuti wakawanza autotune vandozvinzwa kwapera gore kuti songo yangu yaive neautochune yakawandisa ine sekuru ndiri kuzviita izvozvo paproducer gold platinum package tinokupa producer e, nyanga yekuti e, artist asanzwe kuti wakamamira song yake kuti wakatadza kumixa ukatadza ku kumaster haazvinzwe unongoingopiwa sando zvinzi haa mudhara wangu ndodonha naye mudhara wangu akaipa mudhara wangu handimusiye hmm. vanenge vachingoti tonobudira kujamaica kujamaica kwaniko kwamunobudira unenge uineki iyo nyanga iyi yandikutaura inyanga diki diki so ukaiona so yakashoreka yakashoreka asi mabasa ainoita unayatsoona kuti mm, mm, mm. nyanga yakabva kuna sekuru eh, mushonga wokuti maartist ma ako asaimbe discord nemaofki anenge achingoimba zvakanaka so studio mako vanhu havakushore kuti anoprodusa nyemba anobika nyemba aa vanhu vanenge vachingoti anobata chero uchitadza vanhu vanozozviona after 15 years nguva yako yadarika eh, kunge kana usina kuramba uchidzoka ona sekuti ah, anga asingagone uya ey eh, mushonga wokuti artist anozopepuka atorekodha nemari yerenti shandisa mari yerenti otozoti bengeni ndoshandisa mari yechikafu iwe unenge watopiwa mari kare producer ipapa pastar pa, pa, pa, pa producer gold platinum package hanti uri kuona manje mushonga wekuti kana artist akabata mari anongotanga kungokufunga na chimwe chero aine mukadzi afunga anongofunga iwe producer wake kuti dai ndaenda ndanorowa ngoma dai ndanosiya peace vanoti kapisi kavafana eh, handizvo here zvamunoita vafana kuti pisi kunosiya ngoma eh, ini sekuru kudo pano tokupa nyanga yekuti artist anenge achingokufunga chero akarara ange achingokufunga iwo producer wake saka batai sekuru bhuku panhamba dzinoti plus 26262 plus 27626285931 plus 27626285931 eh. zimdhanso isati yavhariswa nehurumende zvichavharwa izvi iwe unenge usina kumboita mbiri apa une makore nemakore uchiimba kana iyo studio inogona kuvakwa ika vanenge vasingauyeka vanhu unopabhadhara sei rendi vanhu paunoshandira unopabhadhara sei rendi sviti eh, kana kundibata pamaplatforms angu sekurugudo picture tv payoutube ndiripo subscriber molaika moringa notification bell mogona kundibata zvakare pafacebook sekuri kudo picture tv kana painstagram toita basa toita basa mastudio azare nemaartist zvekuti kana kuine tumwe tustudio studio nhandu twakangu vese vanotiza ikoko vanotiza vese vanotiza vese kuya uzozara kustudio kwako ndo muri kuona manje hey. Eh. vanouya kuzozara vese